Tîtan, peyka xwezayî ya keywanê. Cihê Tîtanê di pergala rojê de. Tîtan peyka herî gir a şêst û du peykên keywanê ye.

Bi mezinbûna xwe peyka duduyane a pergala rojê ye. Peyka herî mezin têpeka ji peykên gerestêrka Berçîsê Genîmid e. Beriya ku di sala hezar û neh sed û heştê de Voyager di ber Genîmidê re bibihûre, Mirov divê qey peyka herî mezin a pergala rojê ye. Kambên li ser xisletên umûmî yên tîtanê rawestin. Giraniya tîtanê bi qasî ji sedî çardehê cîhana me ye. Ji heybê tiştekî hindik siviktir e. Radeya germa ser rûyê wê biniya kêmekê sed û heftê û neh e. Dirêjahiya wê ya rojekê û zîvirîna rêgeha wê şazdeh rojên li cîhanê ye. Car û nîv heye li heybê. Ji cemed û tehtan çêbûye. Qada manyetîkî ya Tîtanê nîne. Wateya bêjeyiya Tîtanê û kiştkirina wê. Navê Tîtan ji mîtolojiya Yewnanan tê. Li gor vê mîtolojiyê Tîtanan li gerdûnê serwerî kiriye beriya xwedayên Olîmpusê. Astronodê Alman Christian Huygens kifşa bêjeya Tîtan kiriye. Kan bala xwe bidin atmosfera Tîtanê û asîmana wê. Bi ya astronoman xwedî atmosfereke pir bi ban dore. Peyka bi tenê ya xwediyê atmosfer e. Atmosfera wê hişk û biberahî û firehî ye. Fişara wê yekbûnî vê atmosfera cihana me ye. Mirov dikare bibêje ji fişara atmosfera li ser rûyê erdê bêhtir e. Ji sedî not û pêncê wê azot û ji sedî pêncê wê xaza metan e. Mirov nikare bêm bike û ji xwe hewce darî bi cilên fezayê yên bi fişarê şidandî nîne. Maskek ji bo dan û stendina bêhnê û cil û bergek li gor sermayê bes in. Mirov, fişara atmosferê û ya gava mirov di binê ava birkeka sobeberiyê de ye, hizir dike, dikare bide ber hevdu. Asîman bi rengekî porteqalî û ewre. Atmosfera wê ji rûyê erdê heta şeş sed kîlometreyî bilind dibe û bi vî awayî ji ya cîhanê bilindtir e. Baranên etanî û metanî dibarin lê. Kan bala xwe bidin rûberê Tîtanê. Ji xeynî cîhanê cisma asîmanê ya bi tenê ye ku em pê dizanin li ser rûyê wê şilemeniyên sabît hene. Xwedî oqyanûsên bi şilehîbûna xaza metanê çêbûne. Hatiye raçavkirin ku avaniyên mîna parzemînan hene li wê. Li gor hin zanyaran, dibe ku oqyanûsên amonyaqî di bin rûberê wê de bin. Tevî ku berf, gol, rûbar û av hene. Bi ya zanyaran bi tenê hin cûrên zindiyên metanî dibe ku bikarîn bijîn li wê. Keştiyên fezayê yên keşfa Tîtanê. Kristen Huygens sala hezar û şeş sed û şêst û pêncan peyka Saturnê, Tîtan, kişf kir û bi keştiya fezayê ya bi navê Huygens a bi paraşûtê bi ser rûyê erdê yê gerestêrkê de ket. Sala di hezar û pêncan cara ewil bi wêneyan hat nîşandan ku Rûyê erdê yê gele Tirkê çola ji cemed û hîdrokarbona qerisî pêk hatiye. Huygens, Tiştê ewil ê bi destên mirovan çêbûyî yê li ser rûyê Tîtanê daniye. Bi encama çavdêriyan, lêkolana li ser Tîtanê bûye karê bi pêşekî yê zanyaran. Ev amraz, Çiyayekî bi qasdî sê xal pênc kîlometreyî tetbît kir li ser rûyê Tîtanê. Qisînî raçav kir ku di wesayîta fezayî ya Tîtanê de guherîn hene. Jînbariya Tîtanê Di binyada derûdorî ya Tîtanê de molekul û elementên organîk hene. Vî awayê xwe dişibe awayê çar milyar sal berê yê cîhana me. Li gor zanyaran, girtên avî yên Tîtanê guncav in ji bo jiyînê. Lê belê pir sar e. Pêşbînî ew e ku piştî demeka dûr û dirêj a pêşerojê bo mînak şeş milyar sal bi şûnde, Kişwera Tîtanê dê germ bibe ku mirov bikarin lê bijîn. Bi qasî ji destê me hat, me behsa Tîtanê ji we re kir. Ji bo temaşekirina we hemû Kurdî Space spasiyên xwe dikin. Heta vîdeoyekî din bimînin bi Kurdî Spaceê.